ए चलो ना भाग आप कहीं खड़ा छी मूर्ति देखे छिए त बाप रे बाप अखनी जे यहाँ लगे छिए ना करिश्मो कपूर को उखाड़ के फेंक देलिए तो यहाँ। आके की लगे या तो करिश्मा कपूर हमरा आगे ओते सुंदर त गांव में ककरो बहु नहीं हेते आप हम छिए भाग गेला तैयारी पूरा भए गेल या हां भाग लिए लिया ना तो बैग टा कहाँ ले लिए तो बे करी हमिए बकिया एते अति स्मार्ट बन के एते सुंदर बन के आहा बड़ी सुंदर तो हमें लेके जाइए ब्याग हाँ तो अहाँ लेबै कि किया लेतै तो हम नहीं लेबै बैग सा एते स्टूडेंट साड़ी पीढ़ ऊपर चश्मा लगाने छियै आ जेबै बैग बक ओने मेकअप नहीं खराब भए जाए तीन घंटा से मेकअप ये चलिए की लागैया तो हम्म बोलो सो जाओ तू बैग लगाओ हम तो चप्पल पीने छियै बड़ बड़ जे कोन घर में जे थान लागै छै कहाँ कि मेकअप कर लिए भैल

चुपचाप भऽ जेबै सब दिना बाजि गेल छियै हम सच आई जतन ना एकरा ने पकड़ में धकल दे कल के की कह छै चलो ना यो कने हुल के अहिना राखने रही अथी के लागल है। के कथी कर के लागल है देख दे वो जरना आर के राखि देतियै वर्षा क्या कहियबै कहिया गाम से हम उम, के लेबै 5 6 दिन में पाँच छः दिना रहबै हाँ। तब अहिना से करे हम घर से घर करैत रहबै करत रह गाय छै भैंस छै सब चीज देखत रहब ना तो बुझलियै

कहाँ गो अरे कतऽ चलि देली रे ना बुझली भैया ससुरार जाइ छी बाप रे रो आइ काल्हि लोग खेती किसकारी के समझ लोग खेती के यहाँ ना छै कोइ कहे वाला एकरा ए ई घर वाली बात पे देखी तो सिस्टम आइ अनहर सो रे शौक से लगेना छै चश्मा गो शौक से लगेने छै चश्मा अरे कत्ता जहिया से ससुरार एलै कते चश्मा के झौरा उठा के रख दे ई पिन नहीं सुत रहे छी चश्मा राति हाँ। आँखि मुन्नो रहै चश्मा लगले रहै। लगले रहे छै अरे तोर पता लेकिन कहाँ से भेट गेलै ई बीच लेकिन में तोरा- डिस्टर्ब करेला ससुरार चल दे रू लगे छी झोला न है अरे ई त कनिया के ओकरा में छै कोनो कमी से बात कह ना कमी तोरा में छो हमरा हम ओते तैयारी ने हमरा निक लगैया कारी नारियर तेल ले कपार लेकिन में कह तऽ आइ काल्हि काम धंधा कोन आ तोरा के ये से सोचलर जा बोरिया के जे जे बोरिया दे भैया की करबी चल ने लेट होइ छै यौ बड़ जा दे उ नहीं मानते उ 6 महीना से बनहोटा में छै गाम घर में जे आना क्या के चलते वएह कहलिए गाम घर के लोग की कर ते की ए, कर गाम घर लोग कथी कथी यौ अहाँ बड़ बोलै छी ओकरा छै तऽ ओते करते ने भैया जकरा छै तकरा नहि करै ओकरा कोनो चीज के कमी छै

भैया की कहलकै नैहरा में ससुरा में भरपूर ओकर छै गप नहि सुनू और चीज के ने भरपूर है ससुरो में नैहरो में कोई के कहाँ की छलै नहि छलै ओकरा कहलकै, दिमाग मे नहि हे ओहन बात कुछो नहि छै बुझलियै ने तने विचारिए हमरा बात पर ए ओकर बात के विचारबै तऽ फेर हम तऽ हम चलू एबे ने। करबै तऽ हम एबे ने करब तऽ फेर